מיטוואך כ ד אייר תשע ח, איך וויל היינט שטעלן א זאך א ענין, זיך פשוט דורך זיך זיך דורכטראכטן צוזאמען. מיר זעען אין די וועלט ווי שונאים, ווי אזעלכע וואס ווילן הרג'נען איינער דעם אנדערן, טרעפן זיך. איר וואלט געגלייבט סאוט קאריע מיט נארט קאריע זאלן זיך טרעפן? איר וואלט געגלייבט אז אטי מען יעצט ממש בקרוב גייט זיך טרעפן טראמפ מיט דעם קים איך ווייס ווער ער הייסט דארטן פון פון פון פון סאוט פון נארט קאריע? ווער וואלט עס געגלייבט? יא זיי טרעפן זיך. מ'האמיר געזען ניכטאמאל מדינות וואס האבן געמאכט שלום. יא, מען זעט אזעלכע זאכן, מדינות וואס ווי זאגט מען, אבער איך וויל אייך פרעגן, זעט מען ביי אונז חרדים, ביי רעבעס, ברידער, זאלן זיך טרעפן? קען מען ברענגען דעם אהרוני מיטן זאלוני צוזאמען? איך וויל דא פרעגן א פראגע, דער אהרוני האט גערעדט לעצטנס דרשות ער וויל מאכן א כינוס, און ס'ארבעט זיך נישט אויס, די סיבות יענע סיבות, האט ער אפשר פרובירט פריער האט מאכן אן אנדערע זאך, א קלוגערע זאך, פריער האט אריין שיקן א שליח צום זאלויני, נו, ס'איז שוין געקומען די צייט פון זיך טרעפן, טרעפן, מאכן א לחיים, און דארטן ווען צוזאמען רעדן האט שוין נישט געפאסט, ניין? מען קומט און מען טרעפט זיך שוין, עפעס האט דאך שוין ממילא נישט געפאסט, נאר אפצוזאגן וועט שוין דארפן עפעס טון, אפשר אזוי? קענען מיר צו מעלה זיין על הדעת אז אין באבוב זאלן זיך די צוויי רעבעס דארטן טרעפן? און נאך אנדערע פלעצער, שונאים בנפש, אין קלויזענבורג, אין אנדערע פלעצער. דארפן מיר טאקע זיין דער מוסטער פון אט די וואס אויב ס'איז שנאה איז ביזן סוף און ניט סתם. איר ווייסט פארוואס באדערט מיר אזוי שטארק די זאך? איך לעב דורך די זאכן אזויפיל יארן. אמאל זאגט מען אז ס'איז דא א אידעאלאגישע מחלוקת. איך ביי די, איר ווילט זען א שיינע זאך? איך געדענק ווען איך בין געווען אסאך יונגער, איך די גרעסטע אידיאלאגן, וואס דארפט איר נעמען דעם ר' חיים זאנענפעלד אין די זייט און הרב קוק אין די זייט, זיי האבן זיך געטראפן אינעם מיטנאנד. היינט העט מען זען דעם קצה מיט דעם קצה קומען זיצן צוזאמען א נעכטיגן טאג, יענע צייטן יא, איך ווייס זיך הרב קוק און ר' חיים זאנענפעלד קען זיין צוויי צוויי אנדערע ווינקלעך, דער אין דער זייט דער אין דער זייט, איר זעצט זיך צוזאמען און איך גיי חתמ'ן צעטלעך צוזאמען. ס'איז געווען אזעלכע זאכן, אפילו וואס אידעאלאגיש איז מען געווען דא און דא. היינט קריגט מען זיך נישט אויף אידעאלאגיע. אויף וואס קריגט מען זיך היינט? אויף א ביסלע. מי אם לא איך. מ'האט איינגעטיילט די חלוקה, דו האסט א שיינע מלוכה, דו האסט א שיינע מלוכה, שיין גענוג. ניין, איך וויל זיין דער איינציגסטער קעניג. קען איך נישט זיין דער איינציגסטער קעניג? דאס איז דאס, עלעך גיין מיט דיר אין מלחמה דיין גאנצע לעבן, פרעג איך אייך, האט נאך היינט א טעם די מלחמה פון אהרונים מיטן סלונים? האט נאך היינט א טעם? ס'איז שוין געענדיגט, ס'איז צוויי חסידות'ן, צוויי גרופן, מען קען דאס מער נישט משנה זיין, ס'איז נישטא אזא זאך איינער פון זיי וועט ווערן אויס רבי, ניין, נישט דער אהרוני וועט ווערן אויס רבי, נישט דער סלוני וועט ווערן אויס רבי. צו שטותים, שטותים אויף ליצנות טראכטן אז מען קען דא עפעס איינעם ווי מען זאגט מארגן בטל מאכן פון רעבען, ס'איז אויף איך מיין ס'איז א מען דארף זיין א נאר צו טראכטן אז ס'איז מעגליך, איז אויף וואס שלאגט מען זיך? אויף אפאר דאלער אין באנק? אויף א בנין? אויף א בילדינג? דעם בילדינג? דעם? לאמיר זאגן ס'זאל זיין הונדערט מיליאן דאלער, האט עס א ווערדע? צוברעכן א פאמיליע, צוברעכן חסידים, צוברעכן אידישקייט, ווייל וואס לערנט דער יוגנט? דער יוגנט קוקט און זעט ווי אזוי ס'פירן זיך רעבעס, זאגט ער צו זיך, איב אזוי ביי רעבעס, וואס וויל מען פון מיר? און ביי רזין? אונז? די דארפן דאך זיין דער מוסטער, איך רעד וועגן דעם ווייל אפשר איז יא געקומען די צייט זיי זאלן זיך אריינמישן נאכאמאל, עושה שלום'ס, אזעלכע וואס מיינען דאס מיט אן אמת, און ברענגען א ענד צו די מחלוקת אין סאטמער. און וויזשניץ דארף מען עכט אביסל ישועות, איך זעה דאך ער האט א קוק געטון די נייע רעבעס, געלאפן צו ישראלטשען, צו מענדעלע נישט, נישט אויסגעהאלטן, נישט גוט, על אף וואס מענדעלע האט, ער איז דאך קראנק איז האט ער נישט געקענט פארן האט ער אבער געשיקט דעם זון, ער פרובירט זיך פירן מיט זיי, איך ווייס, איך ווייס ס'איז דא אלטע חשבונות. איך האב עס געשריבן, מיינע צייטונגען זענען דאך פול מיט דעם, אין יענע צייטן וואס מענדעלע האט געקנאקט אויף זיי, אבער יא, מענדעלע איז געווען דענצומאל דער ווארטזאגער פון טאטן, ער האט גערעדט אין נאמען פון זיין טאטן, ער האט געפירט די מלחמה פאר זיין טאטן דענצומאל קעגן קעגן זיין ברודער, איז יא, איז געפאלן אויף אים, ישראל איז געווען אין גלות, ממילא איז ער ארויס ריין דא. שטעלט זיך פאר ווען ישראל וואלט עס געדארפט האבן פארן טאטן אין יענע צייט, ווען ער וואלט געווען רוב, נו. און נישט נאר דארטן, אין אלע פלעצער קומט אריין א ווירד זעהן אפילו אין ל ע, איך וויל נישט אפילו ענדערמאנען נעמען, אפילו פון די קליינע וויל איך נישט, נישט די ספינקא נישט די לעלובער נישט די ביאלא, איך וויל נישט אריין גיין מיט די שנאת פון איינער אויפן אנדערן, פון דער וואס דער רעדט אויף דעם און דער רעדט דער רעדט אויף דעם און דער רעדט אויף דעם און דער רעדט אויף דעם. עס איז געקומען צייט וואס מען זאל זיין א מוסטער פאר די וועלט, א אור לעולם, אז מען קריגט זיך נישט פאר אייביג. און די סארט מחלוקת'ן געענדיגט. יא, איך ווייס אז ס'וועט קומען א נייע דור פון מחלוקת'ן, די אנדערע יא, ביי אנדערע וועט עס נעמען אביסל לענגער, מיר טארן דאס נישט איינווארצלען און ווערן אלס, מען דארף וויסן אז צום סוף מאכט מען שלום, אויב דער קלויזענבורגער האט געקענט זיין מיטן אהרוני צוזאמען על אף וואס די פריערדיגע רעבעס האבן זיך גע'הרג'עט, איך וועל עס קיינמאל נישט פארגעסן. דער טאטע רבי משה, יא, דער פון די פון די ביידע סאטמארע אריינדיקער, דער טאטע זערער, איז געווען אין בני ברק אין די צייט פון די לוויה פון קלויזענבורגער, און געטאנצט, מ'האט אפילו נישט געוואלט מבטל זיין די מוזיק, מ'האט געטאנצט און געזונגען אין די צייט פון די לוויה, איז אפילו נישט אראפ צו די לוויה, זיין שוועסטער קינד איז נישט געגאנגען אהין, פרעג איך אייך. דאס וואס דאס וואס מיר לערנען צייגט אביסעלע אביסעלע אביסעלע א טראכט אן, און אויב איר ווילט ווייזן א גרויסקייט, און אויב איר ווילט מאכן אמת'ע כינוסים, און אויב איר ווילט טאקע טון א טובה כלל ישראל, ס'צייט שלום מאכן אין א היבש ביסל קרייזן, א גוטן אווענט.